issue so a meyɛ me adiscase sɛ sɛ ɔte yɛ anaa no dwoda hmm. woraworafoɔ bɛsuae kyerɛ ɔtumfoɔ ɛna bɛkyɛm so so hmm. ɔm so bɛsuae kyerɛ ɔtumfoɔ hmm. ah, yɛntumi nkɔ abra yɛnyɛ ho abakɔsɛm bi tam biaa ba ɛna woraworafoɔ deɛ no yɛ very interesting mhm. woraworafoɔ no firi kuntan ase kontan ase kontan ase dua no abɛnana no kɔtra sɛ ne ɛfiri dua kontan dua kontan and rara wɔn kɔ tena hɔ no no the history has it sɛ ɔhene bi kwama hene bi ɛdun asante hene bi bɛdidiɛ ate kɔ kwama bɛdidiɛ mm. na na wɔn gye de sɛ food poisoning mm. na ɛkɔfa nsɛm bebree ɛbaayɛ ɛma kontanse hene bi baayɛ wɔn frɛ no ma no baayɛ mhm. ɛna wɔn sɛ onim ho bi onim ho bi yɛ ku no mm. nti ɛma n'asefo no tuyɛ mhm. nti wɔn tuyɛ no. na wɔn dii kan ɛkɔ wɔn kɔtenaa aburi aburi peduase aburi mm-hmm. and when they settled no na bɛn ɛnɛ present day aburi botanical gardens mm. aburi botanical gardens. Mm -hmm. ɔsɛ wɔn tena ase hɔ kakra no aa i think this that was wɔn ti si baabi bebree bɛn hɔ na wɔn kɔ tena for forty years after forty years no na wɔn tu yɛ na wɔn kɔ nkonya in in the present day oti. Oti, okay. So wɔn kɔ nkonya no na akonya asɛm bi baeɛ na ɛno nso so wɔn tu ya wɔn kɔ the present day worawora. Mm. So the present day woraworafoɔ no president wɔn yɛ kuntaase. Mm. Ah. So ɔba bɛ sua kyerɛ otumfoɔ a ɔnti. Mm. No because obi kura afiri America ɔba ɔsi ma yɛ dna dna ne kyerɛ sɛ meyɛ ha ni mm. nti me ba bɛhwehwɛ and we think that is is, is a plaza na worawora ni no ɔn deɛ ɔba ɔba mfomso ɔbɛ no ayɛ aforoso ɔbɛ no ayɛ so that it talks about the history of the worawora for na n'ano wɔn bɛn bɛbi at an appropriate time menya full discussion on the worawora but Good. the woraworas a yɛka no ɔmin now

The late Ɔmanhene of Doma. Mm. Aha, that was his commission of inquiry in 1973 at Champon Mem. Eti, ɔyɛ nhwehwɛmu nhwehwɛmu nhwehwɛmu a ɛnɛ ɛnɛ sɛ yɛhwɛ chieftaincy act na ɔtu 409 no li 2020 no na sɛ volta region alone yɛwɔ amanhene ha Volta region alone. Yɛwɔ amanhene ha. Ha.
Wɔ ha. Mm, hundred.
Na yɛ ɛyɛ product of Nana Agyemambadu Commission of Enquiry which was set up in 1973 mm. by Kutu Acheampong. Mm. Ignatius Kutu, Kutu Acheampong. In fact, Nana Agyemambadu was a pivot of CPP. CPP mu paa CPP kɛseɛ na sɛ nana adwuma baduru nso na kusase mampurusi a ho nsɛm yɛbɛka no kakra yi ɛno nso so kɔmiti na lalist owel nom teeɛ the governor general nom teeɛ a dɔkta nkonoma nom foa so no nana adwuma badu was also a member of that committee mm. so the mampurusi kusase deɛ binom bɛka no yɛboa fari committee bi nso bɛka no adwuma badu committee bi nso bɛka no boohene committee ɔntiɛ ɔntiɛ but i want it to be on record sɛ wɔn a yɛ apɔnte wɔn no nyinaa no they were and uh, eh, cpp mu kɛseɛ paa and they say nana adjuma badu played a major role with the creation of the bono region in april 1959 he played a major role the Buron champion of 19, which started in 1955. No, you cannot talk of the Buron champion without mentioning Anaji Mambadu of Doma, Ana Drobo, Ana Bechem, Ana Kwasia Preku Domase, Ana Kukuom Frimpong. Although, these are history, ah, so that is the role, the contribution of Nana Agyeman Badu. Dan Bekyem soso no bɛsɔe na ano dwoda. Mm. Bekyem fɔ no yɛ nsuta. Nsuta ya. Mm, Bekyem nsuta.
Aha.
Ahweneɛ. Ɔmo hene baako, ɔmo mpayi ba ahweneɛ ɛne bɔfo akwa. In fact, bɔfo akwa no, bɔfo akɔ ofiri nsuta no. Ɔna ne dini ɔmo de kɔtɔ Sunya ne team no. Bɔfa kwata no.
Bɔfa kwata no. na wodi o team no. am team na na na na gya kyidi. so wɔn firi nsuta ha no akonyasɛm na ma wɔn kɔ tena wɔn kɔ tena wɔn anim ha kakra mm. ansa na akyi wɔn kɔ tena abɛkyi ase mm-hmm. na yɛ mmɛ mmɛ mmɛ bebree wɔ hɔ mm. na wɔn kɔ tena ase abɔfra kwa Na waben, waben paa na ɔtumi hwɛ daakye daakye daakye mm. nti ɛma no kɔ ɔta no so nfa ta no so ɛwɔ sisi a ata no so ɛbɛ na besim no bɔfa kwa ɛna establish ta no so. saa ya bɔfa kwa na ɛso tan bɛkɔn tan bɛkɔn mhm. tan bɛkɔn yɛ. Bɔfo akwa, bɔfo akwa no. Bɔfo akwa. Ne bosom no tan the queen. And fact, history has it that a point in time, Okomfo Nokye, on um, Osetu to the first. Bɛ nyinaa no, bɔfo akwa to ne nsa frɛ bɛ ma bɛkɔ asuotanom ɛkɔyɛ amammerɛ. So Tanɔ is to Asante, Asante is to Asuo Tanɔ? Tanɔ the last time a Dɛnkyɛm bɛso akokɔ was the very day no a Asante hene na ɔkɔ Birikum ayie no. Hmm. Yes, that was the last time a for so many years about bɛyɛ sɛ 70 or 80 Kwasi nsu no mbɔ fa kwata ne 1972-73 no na da nkyɛn bɛsɔ ako bɛkye akokɔ. So from the 1978-79 ba no da nkyɛn wɔyi musuo no a mm. na da nkyɛn no ebubu ba mm. nti ebubu ba saa no wahuru akokɔ no. Mm. Wohuru akokɔ no ne da nkyɛn no. Wasɔ. Ɛasɔ fa ba bɛɛ thirty forty years no da nkyɛn ama ebi ti sɛ the very day otumfoɔ kɔ ayie wɔ berekum no. Aha, wosɛ otumfoɔ bɛkɔ saa.

wate aseɛ mm. kwabena kyerɛ asefoɔ and that monday naa so no asanteman ka kwabena kyerɛ asefoɔ no so asɛm so domase number two wobɛtumi afrɛ no antapin stool wobɛtumi aka kyɛ kwabena kyerɛ stool wobɛtumi afrɛ no bosomtwe stool and that bosomtwe no eh, kwabena kyerɛ no kwabena ho mm-hmm. kwabena kyerɛ no na ɔyɛ bantamani so whoever will occupy ɔdomase number two stool no is equally eligible to occupy the Bantama stool in the foreseeable future. Odi Bantama konya mani.
So this is the history and I'm using this occasion. Sɛ n'ano Jordan no, oti region hene bi ba ha, mm. obesuae. Mm. Ahafo region hene bi mm-hmm. ebesuae. Mm. Ɛna bonofoɔ bi, kwabena kyerɛ asefoɔ so bɛbɛka abasɛm wieɛ. on this 15th um, december no mm. ɛno nti na ma use occasion no ɛkyerɛkyerɛ amanfoɔ nneɛma mu saa bɛhu sɛ ho ho sanse na ɛteɛ sanse na ɛteɛ sanse na ɛteɛ ɛteɛ me mmaa abra eh, menka abakɔsɛm abakɔsɛm dabi ah na wobɛba deɛ so na abakɔsɛm no so hia nipa no bebree mm-hmm. now Maame nsa maa wa yi bio the kunta na se ayi no. Mhm. Otumfo asante hene. Mhm. Ɔbɛfrɛ kunta na se hene wɔfa.
Ne wɔfa no kunta ase hene. Saa. Mhm.
Kunta na se so bɛfrɛ otumfoɔ na wɔfa seɛ. Okay.
Kokofu mhm. ɛne otumfoɔ mhm. bɛbɛfrɛ kunta na se wɔfa.
Saa. Ah.
na kuntana ase nso bɛfrɛ kokofu ne asantehene sɛ na wɔfa aseɛ nom mm, yɛsi abrankɛse nso koraa saa abrankɛse ha mm. ɔyɛ oh, yeah, sɛ bebree now nea ehu ni sɛ ɛɛm um, adanse akorofom mhm. most of them no most of them paa no fi adanse akorofom mm. in fact you will not be wrong te sei sɛ, wohwɛ Asante Eastern region I'm not talking about the Krobos and the but Edwaben for no bebree ekrofom. And adanse ekrofom. Yes, and no history has it said akokyerɛ fɔ no firi nfa wɔn sɛ dɔm ankoma bɔ adeɛ na ɔbɔ akokyerɛ. They are saying that

Wɔn wɔ nsuo bi wɔ hɔ as I'm talking now no yɛfrɛ no asuo bɔna.
Mm, mm, nti wɔn taa de tu din koraa. Good. Wobɛte adanse na bɔna so so. Good. Mm.
Na asuo bɔna no as we are talking now sɛ bɛyɛ amammerɛ wɔn Adwene no, ne ho no tete hyerɛmhyerɛmhyerɛmhyerɛm. Mm. Enti, sɛ bɛyɛ amammerɛ no ara na sɛ aboa no adwene no bɛwia no bɛadware nsuo no mu a, mhm. wo a nsuo no bi ba bɛsɔ ɔso no, afeɛ nto. Hey. Yes. Anwene no ɛbobɔ eh, nsuo pete nsuo no mu. Wasɛ wo dware mu no. Yes. Wo a nsuo no bi sɛ bia ɔbɛyɛ ɔbɛyɛ ɔmo mi nwane na wɔdwane na nsuo no. Bi bɔ wo a, wopɛ deɛ a wokɔ yaa. Kɔyɛ wo nsamanseɛ. Akɔyɛ wo nsamanseɛ. Ee, na adɛn? Ɛno yɛ adanse borɔnsam so so. Ɛnso very powerful. Woduru kɔ apia nom hɔ nom a, hmm. wɔkɔ ɛhɔ nom a, hmm. wobɛnya prankɛso kuro de prankɛso anaa prankɛso sɛ. Hmm. Adanse borɔnsam so wɔ and no history has it sɛ hɔ no bɛfiri aseɛ sisi adane. As far as yɛn history has it no mm. apart from the asian egyptians asian israelis ne ɛdɛdɛ no ntamu ha deɛ a bɛne bɛsi adane mm. so bɛne bɛdi ka ne si adane a mm. na yɛfrɛ m adansiefo no a then it means that the asian ghana we are talking about said the amoravis defeated the asian ghana in 1024 no na adanseɛfoɔ wei no masisi badane so it stands to reason sɛ

The Yorubas, some of them, wɔn history na nyini kyɛn the birth of Jesus Christ. Mm. When the birth of Jesus Christ in yɛ AD, AD, AD, AD no, mm. bebree yɛ BC, BC, BC, BC.
Before BC. Christ. Eh, very good.
So we need to learn a lot, and therefore there's a possibility that ubenya present day Ghana no, ubenya binum yɛ BC. that possibility exists. Mm. It is, na saa berɛ no na asase ne nna hɔ kwa na nipa te so. nipa te so it is never correct sɛ akanfoɔ nyinaa bɛhyia wɔ eh, ɛbono it is never true they should learn the history and learn the history well and stop misleading people. ebi baa ɛna ebi nso na ebi nso wɔ ha dada. na ebi wɔ ha dada. because if you take asem ɛɛ apem anim a asem apem anim fo obi sɔm sɔm firi wɔn sɛ efiri soro na ɛbae wɔn akɔnya na yɛfrɛ no ansan stool wɔn akɔnya na ansan stool wɔn nana baa baa baako bi ɔgye diri yɛfrɛ no tiwa tiwa ne opoku ware the first wo ba tiwa ne opoku ware the first wo ba so whoever is occupying asem apem anim stool now will call the asante hene sɛ mpapa.

thirteen sixty five to thirteen ninety no kyɛ bi no ɔyɛ akoraa ɔde to ɔfe nso a ɔfe nso yɛ panyin sini kyɛ bi kyɛ bi
na kyɛ bi ɔfe nso ɛdwo so ɔde ato adanse a akurofo mu a kyɛ bi deɛ kora bɛyɛ nanaa kyɛ bi bɛyɛ nanaa thirteen sixty five o ɔyɛ nanaa.

badwam ah badwam sɛ bɛpro nanso na mampro nso nwia baabi a kɔmfɔ no kyede sika no kɔwɔ odua mu no mm. na ɛda so wɔ hɔ now another interesting thing about chebi mm-hmm. afei nso ɛdwo so eh, adanse akorofomfoɔ no mm-hmm. tete no sɛ baabi akɔ afuom ɔkasa group no ho na ɔkɔ afuom na ɔhu sɛ wɔ no ho yellow ohun na afei wɔn kɔ afei kɔ kakra wɔn sene ho wɔn a ɛsɛ ɔsan ba fie
ɔhunu ni ɛnyɛ biribi abɛsi hmm. that is the history anaasɛ ɔɔkɔ na afei ɔhu sɛ kwakwan da bi abɛsi nnua so na ɔhu sɛ kwakwa da bi bɛsi dua so na ɔhwɛ aa dɔn dɛ wɔatwam ne kwakwa da bi ɛsɛ ɛsɛ ɔba fie that is what history and nature ayɛ ama wɔn it is like dwaben ɛne bɛkwan ni ɔkɔ afɔm a na ɔkɔ hu pramire ohun pramire na aboa na ayera wɔn asɛ hu pramire a. Ɛsɛ sɛ ɔsan ba fie. Abanseɛ pira mmire.
Ɛsɛ sɛ ɔsan ba fie.
Anyway.
Waa na lɔya nana obiri bu aheno no wei ɛntete eh, eh, ho kakrakra na atete ho ɛde eh, akyerɛ yei na lɔya deɛ wokɛn gyiri sɛ nyame yɛ adom a na ɔde yɛn nkwa kyɛ yɛ afe a ɛbɛsi mu no gyiri sɛ nyame de bɛkyɛ na afe a yɛbɛsi mu no yɛba a Na me me mebisa san sɛ sɛ wei de breki the last program ne na kontansi asɛm a wokan na akae masɛm ah. sɛ mpanimfoɔ se asanteman a yɛsɛ yɛyɛ num no kane no na ɛnyɛ num saa na nka yɛ nsia mm. yɛ ana kontansi kan asanteman ɛyɛ enum kokofu dwabe bɛkwae Nsutaa ne Mampo na anka Akontaase ka ho. Na nea ɛyɛɛ yɛ a Akontaase firii mu no, Nyame yɛɛ adom a next year yɛbaa. Ɛyɛ Bɛkwai ne Kokofu.
Bɛkwai ne Kokofu. Mm. If you look at the restoration na uh, 1935, mm. 31st January 1935, mm. the restoration no a, mm. Bɛkwai ne Kokofu mpɛ sɛ Kontaase bɛyɛ twɔmpeɔn. Mm. So it took so, it was so many years. Mm. Oh, so many years. Because Kuntanase is saying that, look, Ukokofu, only Kwaman. Mm. Asante Otumfo mm-hmm. Kwaman, mm. only Kokofu. Mm-hmm. Bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ nana paa ó di kárìbà paa yẹ ntwiwa nyame. Mm. Ntwiwa nyame. Mm-hmm. Nti. ɛɛm yɛ yɛ deɛ yɛ nana ne ntwa nyame kɔkɔfoɔ nyini kɔ ama yɛ nyini mm. otumfoɔ ne nananom no nyina ntwiwa nyame mm. dɛn kotana sisi o ntwiwa nyame na ɛyɛ mo nana pɔ di ka no baɛ ah. na ntwiwa nyame deɛ ɛyɛ yɛ nana tiwaa no mhm. ne ba na ntwiwa nyame mm. okay
mo da mo ma mo nana nana nana nana nana paa na ntwiwa nyame kwaman da aane kokofu da ɔlɔwɔ saa atwiwa nyame maame ɛne ɛyɛ yɛ kuntaasefo ɛyɛ ɛbɛrɛ
ansa kuntaase bi ɛyɛ abɛyɛ pɛni wɔ hɔ and that in history akɔma bɛkwae ɛne kokofu. bɛnya kontena saa bɛpɛ sɛ bɛbɔ no buka ah. in fact they were all elevated to the status of paramountcy ah. kyɛɛyɛ ah. ansa na kontena se ɛba no so that is the history okay, okay. that is the history okay. kontena se sɛ nda ntwiwa nyame yɛ me ba mhm. mo nso so mo sɛ ntwiwa mo nana ɛnna ɛsɛ mo nana no yɛyɛ ba. Eti yɛkɔ di yɛkɔ di na ɛdɛ yɛ yi. So for more than five six hundred seven hundred years. N'o sɛ na kwaman ɛne kɔkɔfu no bɛnam a yɛn no no wonim yɛ yi yɛn no no atwa nyame ma ntwa nyame. Ne nananom ne yɛ yi.
Na akɔntana se breaking history no sɛ yɛ mo sɛ sɛ ah asɛ no no ɛmo ɛso now kɔntana se. wokɔ kokofu ɛɛ ɛɛ ɛdisan mewɔ fa ɛɛ mewɔ fa seɛ mhm. wei nso mewɔ fa seɛ mhm. na otumfo akɔfrɛ kontena ase wɔfa mhm. otumfo abɛfrɛ kontena ase wɔfa otumfo abɛfrɛ adwumaka ase kɛse wɔfa wate ase otumfo abɛfrɛ kokofu me nua kontena ase bɛfrɛ adwumaka ase ka se me nua na sɛ atipɛn atipɛn aha atipɛn atipɛn nti kwaman ne ayi kokofo deɛ moyɛ nkora moyɛ nkora moyɛ nkora
okay lɔyɛ na na obiri bu aheno no na ɔnso pɔn sima aduanan mmiɛnsa Na kesima no ɔbɛyɛ dunson na nnɔnwɔtwe abɔ no nkono yɛbɛsɔre so wɔ berɛ a Easy Waterproof Paint ɛbɛba na lɔya atena ase ɛna yɛbɛdi nkɔmmɔ ɛɛ sɛ mo aba aba bɛtɔ dwa mampusi kusase issue yi hmm asɛm no ɛyɛ nsɛm pii na menkɔ into details mm -hmm. as a historian as a politician mm. i won't go into details Mo. but i'll do with education good menkɔ menka sɛ sɛ kusasifoɔ di bɛm anaa bɛdi fɔ dabi mamprisifoɔ di bɛm mm. bɛdi fɔ mebɛsɛ ogya mm.
mo menyɛ preperegya. Dabi.
Tɛma report no nkɔɛ no na ebi a mɛka m'adwene a. Na ɛdɛ report no akɔ. Aba nti no.
Menka m'adwene.
Because tension no ɛwɔ soro. Ɛwɔ soro. Abufuo no ɛwɔ soro. Ɛwɔ security implications. Ha. Sɛ me me me yɛtwa mpion. Asɔre no menya nteɛ. Mete asɔre amanfoɔ bɛba paa o. Paa. Amanfoɔ bɛba paa na Roma no mentumi nyae. You know, so we just what wa wotie mi biara no. Kusase ne mampusi no. Wa wotie mi biara no. Ɛnɛ ni ɔbɛte a mɛka fa kusase mampusi ho no. Ɛyɛ for education. Mm. Ɛyɛ for education. Mm. It is not for the MPP. It is not for the NDC. Mm. It is not for the CPP. It is not in support of

Ɛɛ kpandae deɛ no. Ɛɛ kpandae deɛ no. Wodi dwa nwowa bɛ bo sa.
Ɛnsɛm o. Wow. Ɛna afei suhum NPP deɛ no. Ah, ɔnwene. High court kofuo dua case no. Protozoa. Mo protozoa. Mm. Ɛna ɛɛ onsɛ universities na yɛasesa din no ɛno nso yɛbɛkɔ mu kakra ɛne nsɛm baako mmienu bi aka a ɛbi a yɛde bɛwura mu ne yɛdi ho nkɔmmɔ anɔpɛ yi na wɔka abakɔsɛm yi deɛ ɛne ɛma